हाँ की बात है कल हमरा टोकली ग यौ अहाँके तऽ हम कहियो नहि देखने छली ग अहाँ के छियै तब हमहूँ ने अहाँके कहियो देखने छियै के छियै अहाँ कतऽ घर है हम नहि चिन्है छियै यौ हमर घर तऽ इहे टोलामे राम राय नहि है ओकरे बेटा छी हम ए ओहे अहाँ के बाबू छियै हम बिजली के पुतोह छियै ए अहाँ बम बम के घर वाली छियै नेपाल वाली हाँ ये हम ही छियै नेपाल वाली नेपाल वाली भौजी अहाँ तऽ बड़ सुन्दर छियै आ बम बम के तऽ नसीबे तैर गेलै अहाँ से शादी भऽ गेल हे बौआ एहन मजाक नहि करू अहाँके नहि भेल है बियाह शादी कहाँ भेल है भौजी आ नहि है कोनो बहन सहिन तऽ कह हम्म, रहबो करते तऽ हम अपन बहिन के गाम में शादी करायब हम कऽ के तऽ पछताई छी हम बहिन के फंसायब केला भौजी बम्मा भैया अहाँके मानदान नहि करे है की दुख तकलीफ दे है नहीं ये बौआ ये हमरा लागी तऽ जान देला तैयार है उ हमरा कथी कहते लेकिन एकर घरे के आदमी और नहीं ठीक है बुझलिए तो कथी हम बहिनों के गांव में आन के फंसाओ बउआ हाँ भौजी से तो बिजली का के कनी मुँह के जोर है लेकिन एगो बात कहब ओकरा जरे मुँह नहीं लगा के एकटा बातो कहब तो से के बउआ एगो गप कहू तो जते आदमी भेटे है तो से हमर बुढ़िया दिया कहे है से खराब आदमी है। सब दिन ओहने है ए भौजी कथी कहूँ अहाँके ते बात ओतबे नहि काका के तऽ एक दिना कालर पकड़ के मारल वही से काका घर छोड़ के चलि गेले आइ टोला में जते कोई है ने केकरो जरे मिलान नहीं है आ कोई ओकरा से बजबो ला नहीं चाहे बुझलिए तिहे नहीं हो ये बौआ शुरू में जे एली तो हमरो सने एहने करे छल कनी दिन लेकिन आब अचानक बदल गेल है बड माने है हमरा हमरा तो नहीं बुझे है खराब हमरा लगी अखन बढ़िए है बौआ हो सके भाभी अब समय अनुसार कोनो बदल गया रहते आ भगवान दया से जेहने अहाँ कहै छी तेहने भऽ जाय अच्छा ठीक है भौजी हमहूँ जाउ हम आबै छी कखन तो होते बुआ जाओ हम उ जेबै यानी घास काटे ले माय माय गे

लेकिन जो आ जिया ना तो जब बढ़िया जगह काम करिया ई नहीं जाय छिया दुए दिन पर भाई के घर चल लियो दू दिन में ना अबो तीन चार महीना के बादे अब क्या तीन चार महीना रह तीन चार महीना रह के तू कथी कर लेबे अत्ते जादू के कर्जा लेना छिए तीन चार महीना में सज जते जाले हम नहीं कहबो ना ताब आवे के जरूरी नहीं छे घर एगो बात कहत माई के कजरा नया कन्या के लायल छी घर में आ न अबे टाइम पर तो ओकरा मन में तकलीफ होते कि ना होते तोरा बहु को बाघ गिरना चाहे हां आ? तोरा त खाले बहुए बहु रहे छै चिचिया छौरा न त देखी बेटा तू अपन घर वाली के लागी ना एको रति चिंता नहीं कर ओकर देखभाल करे के लागी हम छी खूब देखभाल करबी तोरा पहिले फ्रूटी कहाँ है तो कहै छी घर में आली बहरा से जा हम कहली घर में आराम करे थे तो हम की जान गेली तोरो नाम कथू याद रहे छुके माई भेले या कथी से ए कथी भेली माई के पूछले कहाँ यहाँ दिया तो कहै घर में आइली बहरा से त मैं नहीं छले घर में हम गेल छलिए के बाद दिस रे बेटा तोरा मन में जे छः पाँच होइ छौ से तो अपना घर बारी से पूछी तो तोरा सामने में खार छो एकरा कोनो चीज के दुख तकलीफ दै छिए अपना बेटी से बढ़ के तोरा घर वाली के मानै छियो आ तैयो तोरा विश्वास नहीं है माय पे झूठो के अहाँ कैला टेंशन लै छी माय हमरा नहीं कुछो कहे कोनो बात नहीं हमरा बड़ माने है माय अहाँ अपन धुका भक जाओ कत जाब ठीक तब है माने छी तो बड़ा साल के बड़ी साल के लेकिन जब हम चल जाए तो अपन शरीर के ख्याल अपने से राखब निम्मन से रहब ते छोरा दुनू परानी काहे किछ नहीं कर जाय ला लेट भ जतो हे कनिया खार कैले छ जा न पुरुकिया बना ध खजुरिया बना द छोरा ट्रेन में खेते भुखले जेते छोरा एते दूर के सफर में जा जा गे माय गे ट्रेन से न जाइ छी बस से जाइ छी बस से अबे हे बस सा जुआन फिसल जाय है त कथि भ गेल अच्छा त कहली हुआ ला न ढौआ जाइ छी टिकट कंफर्म कर लेबे अच्छा ठीक छै रुक हे कन्या तू चलत पहिले हमरा जरे अब अब अब माइयो चल चल हर बर यार आउने ढवाला जाय पड़ते त देख हेलो आइयो हमर बात केला ने हम बुझी छी बीस हजार छलिया तऽ पंद्रह हजार अहाँके भेजिए देलियै आ बचली पाँच हजार तऽ पाँच हजारके हम कपड़ा लत्ता लैए लेलियै तब हमरा पास पैसा है से अहाँके पठा दू आब अहू नहि हमरा बड टेंशन दै छी हम कतऽसँ पैसा उपाय लगबियौ ई प्लीज प्लीज नहि कहू अहूँ ने हमरा बड टेंशन दै छी रुको हम कोनो जोगाड़ लगबै छी होइत तब हम फोन करब अहाँके की फोन राखू अभी अहाँ कोन जोगाड़ लगैयै आह, दिमागमे तऽ कोनो जोगाड़ लगाबे पड़तै ए बिजली का किल्ला जबै तऽ जोगाड़ भइए जेतै कैला के बुढ़ियाके कमजोरी हम जानबे करै छियै बुढ़िया तऽ पैसा देबे करतै तऽ जाही पड़तै बिजली का किल्ला हमरा छोरा कते बेर लगबै छै से न जान रे आ ना बेटा रे कनिया हे आबा ना छोरा के लेट भ जेतै कते बात कहाँ करै छै से न जान रे बाप कते हल्ला करै छै कोई नहि निकलै छै रे नहि निकलै छी रे आ तऽ गेलियो अरे कान तक आवाज नहीं सुनाई है बस छूट जतो ता जेबे हैं

गे माय समझाबे ना ना कान ना कते तक छी कहीं ना कत कनिया कह न काने छ चुप भ जा न खुसी खुसी बौआ के विदाई कर न माय हमरा नहीं जाय दिया के मन करे माय कनिया चुप न कैला कानै छ तू अते होशियार छ समझदार छ तब जे तुहे कानबह तऽ केना होते छोरा जाय सकतै चुप आ कहलिए बैग में नाश्ता बना के चीज धऽ देले ना हाँ धऽ देने छी ठीक है माय तू जाइ छियो नहि तऽ लेन तऽ बढ़िया जकाँ जे बेटा हैं हम बाबा मैया कतऽ जाइ छ पंजाब जाइ छी के बुआ पंजाब जाइ छ मैं ठीके से जाइए का किया हाँ तोरा से एगो बात करे के हौ। कौन बात हो गई कहलो बीस हजार रुपया ला तो हमार काम है ऐ छोरी कौन बीस हजार गई कौन ढवा तो रखना चाहिए हमसे आगे माई एकरा से ढोआ कर्जा ले ले छी जे मांगे ओलो दूरा पर एकरा से कहाँ कोनो रुपया हम लेना छी बेटा रो ये बुढ़िया एते नहीं बात चुपचाप हमारा पैसा देवे की कहती हम उगलियो बात सब बात पागल छा एक बेर तोरा बीस हजार रुपया देबे केलियो आ कोन मुँहे पैसा मांगे छै फेर हमरा से

ए एकरा ससुरा में कोनो झगड़ा हो गेली फेर नहीं भेल है कथू ना कथी के ढोआ मांगी छुई रे बेटा एकर सौसे न से हॉस्पिटल में भरना छै से कहै छै दुइ हजार रुपया दे न काकी तऽ कहलियै हमरा बेटाके जा दैए हम दै छियौ आओर कथू नहि ये माय खाली यहाँ से ढौए मांगे है ना ओहो दिन पैसा मांगे छल तऽ गाछ लग ठाढ़ भऽ कऽ तऽ अहाँ कहै छलै पैंचे मांगे आइयो पैंचे मांगे कथी अहाँ लग बैंक खुलल कोनो के कन्या तू बाते नहि बुझै छ

कमल भैया कतऽ जाइ छ कहाँ जेबै चन्दन भाइ पंजाब जाइ छियो पंजाब जाइ छ आइ हो तोरा दिमाग खराब हो गेल कि आइ रे हमरा बेटाके दिमाग खराब हो कोन बात है रे तू कोनो नहि कमाइ खटाइ छ कमा खटा घरमा राज लगा लेला हमरा बेटाके कहै छै दिमाग खराब छ के काकी तोरा केला दिक ले गेलै अभी भखर नया नया शादी भेल यदि हमरो रहते शादी भेल तऽ थोड़े नाम जीते अखनी कमाइ लए कनी दिन रह दी घरे आइ ने काल्हि तऽ कमेबे करतै ने रे छला रे तू हमरा बेटा के भड़कावे छा हमर बेटा कमाए ले नहीं जाता है हमर घर फोड़े छा मुंह बंद क के रखनो रह आ सुप सुप के हमरा बेटा के दे दे पैन जा हट रास्ता छोड़ गे माय देखै छी जे भेटी छै भरि टोला के आदमी ओतने कहै छै कि अभी शादी ब्याह करके न जाए के चाहे हमरा तो मन जो अभियो घूम जाए के घूम जाइए यहाँ न से रे छोरा तू छे पर बुद्धि है दोसर का बात सुन के तुरंत अथी भ जाय छे हैं उ सब प्राणी कमा के तो धनिक भ गेले लोग जे आगा बढ़े छे ना त ए सब के देखले न जाय छे टांग पकड़ के खींचे के कोशिश करत रहे छे मुंह बंद कर रह आ चुपचाप चलो त बहाना बाजी मारे के जरूरी नहीं है जो बुढ़िया कथी करबे जल्दी देवे कि नहीं देवे तोहर बकवास सुने ला हम यहाँ रुकल नहीं छी बुझले चुप कतो बजना छ दै छु चुपचाप सुन कथी भेलो के दुलाई कथी मांगे छी एकरा से कहाँ कुछो मांगे छी काकी हमर रुपया छला पैंचा लेने से रुपया मांगे छी हम काकी से आइ गया अगना में तो रहलिए कहत कि हमर साउस बीमार हब आ यहाँ कहै छी पैंचा लेले हब हमरा तो कोनो बाते ना समझ में अबिया सही बात कथी के तेरे छोरा हमरा बजे से बजे से झूठे के कोन कहाँ बात मुंह में से निकल गेले अगर साउस कहाँ से बेमार अगर साउस निकिया छे हम लेना चक्र से दू हजार रुपया हम दऽ देबै ई छोट मोट बात में कल लटकल छ तू जो ना हमरा तो कुछ गड़बड़ बुझाई छै हाँ तो तोरा वही ना बुझाइत रहो चल नहीं जाए के मन छो तो हजार को बहाना मारे छ चल चलो। चुपचाप ए, जो ना रे ठीक है लागे। छाड़ा के ले ठीक छा है, बढ़िया लगा।